hello maxaka nonto ku hambanahambana ha mi amukela swinene ka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikani vito ra mina hi mina mandla legere gingirikani wa ka maxava ni khensi swinene ku namuntlha mi hi langutile um henisi i humese album guys uh, a ndzeni kuma hard copy mara na yi vona yi kona online which is very good you know he also posted it on his youtube channel tibaso uh, maybe swi lava hi hi tshamela hansi um swi lava hi tshamela hansi ta henisi this is what i want this is what i wanna see in tsonga music ku loko munhu a humesa albamu ku huma hard copy yi huma digital as well another thing ku i fanele a tlha create youtube channel heni si heza youtube channel tinghoma ta yena ti nghena ka youtube channel ya yena a wu ba twisisa ka hina okay mo ni chumayela nyana and see album ya wena yi ba kahle ni ta endla review ya kahle mani na n'wina swi chanelani a hi ndleni ti-review letiwani the ta before ku dlaya na tlanga guys um No man, I'm gonna do a review of Hennessey's um uh album. It's called Love and War. It's a very nice album. Please go and look for it there. Kuna soundi ya Mlindo Nyana, kuna sound ya Dot Thomas Chauke, kuna Hennessy Levitiwa Haku, you know, tingoma ta marhandzu telelani.

I like what what MEC is doing. What MEC is doing is what we call music business, guys. munhu un'wana na un'wana la tlaka risimu ngopfu munhu vulavula na vatsonga va ka hina loko i ndla risimu hambi ku ri risimu lera risimu lera to fana to hatliseleta to cina hi tona to cina hi tona tiphatini le tikhobeni letiya swichukelani swa hino swichukelani swi chukela ni swa yino sindzo to fana letiyani ma swi se hi cinisa xirhoko ni n'wana ngo you know tisindzo to taniyani a hi ndleni mali hi tona cause tisindzo to tani loko ti huma vanhu va ti teka va ti chela ka ti-youtube channel ta vona nti vanhu ne ya va endla mali hi tinsimu ta vanhu ne loko a loko album yi huma ya ya, ya artist va teka va ti hoxa ndzeka youtube channel ya vona ivi ti ku 50k views you know how much is that it's a lot of money i don't think the artist makes that kind of money va kuma mali hi ti-artist leti ta xitsonga leti so ni ngo ni ba bembele se ni lava ku ba bem na go tla for vivo mina ku vula ka maraji artist yin'wana na yin'wana a yi fanele yi va ri na youtube channel ya yona a swi bohi ku loko u humesa album i i nghenisa ka itunes play store google play via tune core or deezer or spotify you know or cd baby you can just start your own youtube channel ivi loko we i humesa risimu ra wena ri huma ka youtube channel ya wena loko vanhu va ya vona risimu leriya kumbe va yingisela va ri yingisela from your own channel ri ta fika ri fikala vanhu vo tala va ri yingiselaku i nga jahi sungula i nga chava ku sungula youtube channel guys loko ri ke if you don't know how to use start a youtube channel

so ni ta kombisa laha ka video leyi nga ta yi endla ku endlisa ku yini cause swa ni nyangatsa kumbe ni ta ku swa ni vava hayi ku swa ni nyangatsa ma swa ni vava ku vona tinqambi ta xitsonga ngopfungopfu lava va endlaka xigaza dance leto hatlisela to cina leta to fana ta va russian arm va dj slicker ku duma dj slicker youtube leyi hinkwayo mara dj slicker kuma yini ka tinsimu leti a ti nga ku trendeni la ka youtube a nga kumi nchumu because vanhu lava va nga na ti-youtube va teka tinsimu ta vona va ti hoxetela laha va dya mali hi vona va tele ngopfu ene youtube ya hakela ya va hakela vanhu lava so ni ba bembele ni nge tinkambi ta ka hino nkarhi wun'wana a swi bohi ku yimela ku hi humesa album ku album i twa twi nga ri ya ku ya ku durhela loko ku humese single yaliya create youtube channel ya wena ni vona dj selzo as well i create youtube swi kahle hi leswi ni nga ni swi lavaka leswi a ni subscribe ni ka channel ya yena ni ta yi hoxa laha ya dj selzo ku na kona mi subscribe ka yena na ya henisi ni ta yi hoxa laha ku mi subscribe ka henisi ni vona na mapele na channel ni ta yi hoxa na yona laha mi subscribe ka mapele channel ku loko vanhu lava humesa tinsimu va ti chela ka ti-youtube ta vona swi hi nga yimeli ku he ku na chanel ya mandla gingika leyi nga ta fika yi promota music a yi promote music vanhu lava va le ku dyeka timali so ni va bembela ni kombela mi ndla ti-youtube channel ti-artist a hi pfukeni loko mi nga swi koti vutshani lava mi nga va nga kusuhi na vona va mi pfuneta mi kota ku endla ti-youtube mi dya mali hi ti-youtube channel ta ta n'wina ma swi twisisa moskeni mali ya ta hi mi dya mali hi music wa n'wina cause van'wani vo endla risimu ivi va ri senda ka whatsapp ri trenda ka whatsapp se ri nghena ka youtube ivi ri ku forty thousand views hundred thousand views munhu la nga ndla risimu leri kuma mali munhu nothing zich a nga za rhamba rhambiwa i ta ku hayi ndlela ku ni hatla ni duma i nga i nga ndlela ku hatli duma maka yena music business and a swi bohi music u yisa ka va ku endle album se ya ka samro so swa laveka mara i ndlela yin'wana ya ku i kota kuma mali ku loko vo tshika va ri tlangini moyeni i kota kuma mali hi ta vulavula hi swa siku rin'wana mara loko i ri na risimu hambi ku ri rin'we ri chele ka youtube ya wena vanhu va ta ri kuma ka wena va ri kuma loko yi fika one ten thousand views va ta ze va subscribe i byi mi posta tinsimu ta wena a ni vanhu va xigaza dance like electro leta to hatlisela va va va va release every month so it makes sense you know create your own youtube channels guys because um i ndlela yin'wana ya ku i kota ku kuma mali hi yona hi risimu ra wena leri i nga i nga ri endla i nga ri tirhela ku va handle ka swona i nga ri i nga hoxa nsimu ta wena ka itunes ku fana yini si a nga chela ka itunes kumbexani google play i think a ni swi tivi ku tirhisa platform yini mara mina ni tiva tuneco loko u subscribe ka tuneco i hoxa music ka tuneco ivi tuneco hi yona yi distributaka music lowa ka switolo leswa swa online ku nga iTunes, Google Play,

so loko i lava ku hoxa ka leswa swa swa ti-online store ta tune corner va itunes swi lava mali leswiya a ri nghenisiwi mahala lahaya ka youtube kho ri nghenisiwaku mahala ka tune corner va whatsapp laha wa hakela loko the last time i checked i think swi ya hi rand ku yi tirha njhani mara plus minus 700 rand for a single song

ku va yi hoxa album yi helerile ka youtube ka ka ka ka online stores se ti distributor laha kona va kota ku ti downloada kona loko munhu a downloada risimu ra wena from itunes google play amazon you get paid ku ku va na mali loko ku ri keni risimu ra wena durha five rand kumbe six rand kumbe ten rand ten rand leyi ya ka wena loko munhu a downloada hi ndlela ya ku endla mali a swi bohi mi yimela ku he va ta ri tlanga moyeni ka ka ka radio station yo karhi swa swa swa radio swa tirha mara masiku lamawani swilo swi cincile va ka hina ku tirha online ni ta mi byela siku rin'wana mo ni mi byela ni ta ku byela lazaro a ni chavi ku ta fuma mina ni lava swona ku fuma hi karhele hina ku karhatiwa la kahle kahle so a ni lavulavula hi swona ku create your own youtube channels guys a hi tlharhamukeni hi karhele hi karhele ku munhu a teka album ya munhu a nga chapela that's piracy i did a video ka channel ya mehe leyi n'wina gingirikani media na wena ni ta yi veka laha mi vona ku loko ni vulavula hi piracy ya masiku lama it's called digital piracy digital piracy hi loko munhu a teka album ya wena ya ha ku huma a yi cheleka a yi damba hinkwayo ka youtube ya yena ti famba ti trenda ti ku 40000 views we tsaka ku hati ah, ti-views le henhla mara how, how much are you getting ni vona va kha celebrate boti redi sweswiwani very is the most downloaded uh, eh, xitsonga music eka nkarhi wa sweswiwani even u vutise question loko i kume mali muni botiredi from those downloads leti ti nga humelela ka facebook i think na facebook um website leyi alawaka vanhu va ku va downloada music laha phela botiredi sweswiwani a fanele a kume mali yo tala hi music wa yena wa swi twisisa mara kuma ku munhu o fika a veka risimu njhe a nga ri a ri themendela kumbexani hi ta ku at least vulavule hi risimu wa swi twisisa ku ri fika ri dambiwa laha mu vanhu va downloada the way ma twisisa at least loko ku kenda ku ndlela leswa swa swa pfumeleriwa leswaku u hoxa risimu ne mara ri themendeli a va ri themendeli a va vulavuli nchumu a va ri critic they don't do anything they just put the song quiet hwi vanhu va va downloada ntsena vhele vanhu vo tala lava nga ka youtube and va tele vanhu ka youtube hey va lava music and vo tala van'wana a hi vatsonga lava rhandzaka music wa xitsonga ka online mi swi vona ka nkanelo wa gingirikani vanhu lava languta nkanelo wa gingirikani vo tala a hi vatsonga mara va rhandza music wa xitsonga that's why minkarhi yin'wana mi kuma ku ni vulavula na hi xilungu ni nghenisa xilungunyana van'wani va rilarila va ku he ni karhele hi xilungu ku na vanhu lava va nga ri ki vatsonga ku fana na phemelo mpete na van'wani lava nga kona la ka youtube na valungu va va hi vona kusuka germany you know kusuka america saudi arabia va tele vanhu lava hi vonaku from all this all over the world that's why youtube is a global platform ah, it's not a regional station a hi a hi radio station ya vatsonga leyiwa hi le ka youtube is a global platform your music can go far so hi karhele hikuva vanhu va teka tinsimu ta vanhu va ti hoxa ka ti-youtube ta vona ivi va kuma timali to tala mara ti-artist letiyani va nga kumi share tshininge va ka hina a hi tlharamukeni a hi tlharamukeni hi ndla ku hi ndla ti-youtube ta hina loko henisisha swi humese album ya yena laven wo i yi hoxe ka youtube ya yena and i yi copyrightini hikuva a yi hoxe ka ka ka ka ka streaming service wa swi twisisa yena a nga endla ku ri yi kota ku tlanga ti ya gina yi tlanga ti-ad laha loko ku tlanga ti-ad yi yi gina yi n'wi hakela youtube plus leti a ti nga download-iwe se endla mali hi ndlela yeleyo yi kota ku hanya i mean swi pfuna yini ku munhu a humesa single every month mara ni kumi nchumu va ku i dume ngopfu a ni swi tivi who's the famous guy na va ku i dume ngopfu mi yisa mara mali a nge a nge le ku kumeni ka mali hikuva vanhu va le ku va le ku ndleka yini va dya mali hi tinsimu ta vanhu van'wana they're not artists they're just youtube youtubers who just dump music and then vanhu va fika va downloada kona kumbe va ti streama kona ivi va kuma timali vona vanhu lava is an awareness na swi ta ku ni ta dyondza ngopfu mhaka ya video leyiwa mara ni mi rhandza ngopfu ti-artist ya ka hina a swi ni tsakisi ku va ni vona artist yi kha ku ya hi bohe bot gingirikani hi kombela mi hi tatisa mali ya petrol mi ri me bot gingirikani ni kha ku hayi guys mi swi va boti ni kombela mi swi tshikela boti hipi na boti redi mina hi mina legere gingirikani mandla you know all those you can call me all those other swa bot gingirikani hayi ni kombela mi ni tshika mi nga ni nghenisi ka tona okay before ni famba a ni vulavula hi mhaka ti-cd ku ku endla ti-cd ku swa ha swa ha ri relevant na ni twi nga ri maybe a swa ha ri relevant man a ni swi tivi ku nga yi huma njhani because na swi twisisa ku why vanhu va endla ti-cd va ndlela ku ku na vanhu lava kumaku i vanhu vakulu a va swi koti ku tirhisa internet va kota ku tirhisa cd va lava hard copy yinene se ni ta ku loko khe hi endla tshidi letiya a a hi ndleleni tshidi hi hleketelela mhaka ya youtube hi ndla mhaka ya online ku nga online stores because ku na vanhu lava kumaku va va lava music wa wa artist yo karhi mara because music wa yena wu kona online vanhu a va koti ku kuma that's why kuma ku they are forced to share the music on whatsapps because these people are living in on here on the cell phones they're always here

music a wu vi kona online as much as wu khamitwa c d mara hi me hi ku vona ka mina ajet c d yi helele hi nkarhi it's old style swi fana na ti-d v d masiku lama ti-d v d a swa ha ri kona ma na ti-laptop ta masiku lama ta kuma ti ri hava ndhawu yo chela yo chela c d so a a a hi hleketeni mhaka yaleyo ya cd ku ri ya ha relevant na loko ku ri ke mi twinga ri ya ha relevant endlani cd then mi tlhela mi endla online ku vanhu va kota ku kuma cd tinsimu ta n'wina xaka swa vava hi kuma ku i lava risimu ra munhu mara ta ri kuma kwini swi boys hi ku ha ni kombela ku senderiwa nsimu ka whatsapp and that's piracy because a wu xavanga vhele ku na vanhu lava vhele va endlaka piracy hi swa hi whatsapp whatsapp is another stream ya ya piracy youtube is also another stream ya piracy facebook doing the same thing you people just put links on on facebook and then you download someone's song there like how, how do you feel because vanhu vo tala lava va mi kuma ku va tlanga risimu ra ni nga ni nga ni nga vutisa hi mani um maybe hi la ku swa swa met mi kuma ku risimu leri vanhu va rhandzaka ngopfu ne munhu hi le ku nweka jack daniels lawani ni lava ku swa swa mi vule ku timile ku tiphineni a nga xavangi ri swaswameta a nga a nga xavangi i kume hi whatsapp mara i le ku tiphineni i le ku nweka jack daniels munhu la a nga ku n'wi tsakiseni a nga le ku benefiteni a thisa hi benefit ku nwa ti-jack daniels ku tsakiwa njhe ti-artist kha hlupheka laha handle no guys please do something guys make your music available online make cds yes fine because you think it's still relevant mara endlani na ku ri music wa n'wina wu va kona ka youtube na ku va ku ri youtube account ya wena as an artist ku nga va ku ri uh, youtube account ya munhu un'wana kumbexana masiku mavhele ku na ti-team team xirimani yi na yona youtube as well You know, even a Ben Manga in YouTube, you know. Uh, who, which other artists have YouTube? Kaisonga. Uh, Mr. Post has a YouTube channel, but I'm it is, you know. Um, because look, my album, the same time artist Leah, at 20 vetiva, look, Livaku Namta ya huma, to one like YouTube, ya artist Leah. after eliminate mhaka liya ya ku vanhu va teka va toxoteka ti-tube ta vona after eliminate mhaka liya ya ku vanhu va- va- va sherashana music lower ka whatsapp because ka whatsapp the artist doesn't benefit you know so no ti nga ri maybe age ya cd nga ri herini just like age ya dvd vanhu va endlaku ti-dvd la ku dvd guys no i don't know what can we, what can we do vanhu va hanya fonini guys go and get the market is on the phone here like they're here on the phone

in a long time swi ta cinca ni ta endla video ya ku vulavula hi ku how can artist make mula ni ta yi endla ni ri khale okay le gere hi mina eka sdors ku tshwelekile nyora a ni la ku vulavula hi sweswo hi ni si album yo ta yi vona yi kahle ni yingisele nyana switsongo la ku yi tshamela hansi ni yi twa kahle ni yi hlela loko yi nga bangi hi ta vula loko bile hi ta vula hi ta vula ende ni kombe hi nga ni zondi a ni van'wana va swi teka personal swilo leswiwa we just it's a critique we look at the good things, we look at the bad things, and also look at the things that we took from other people and then how it sounds, you know. Ileswi hi hindlisa ku swona. ni nge byi mi khitemendela munhu minkarhi hinkwayo kuma ka nga ni tlangi swona ame a swi kona sweswo u nge swi koti sweswo i'm not a puppet ye ni khense ngo va ka hina ni khense ku ka mina n'wi ti ni kankanelo ya gingirikani hey loko mi vona ni va xikipa lexiwani a a hi ri na live lawala it was nice man I, I had a live video i also put a link here as well if you want to watch that live video it was nice first time i did a live video vanhu va ni vutisa swivutiso though a ku nga talangi mara hi it was a nice time vanhu lava va ri kona va va swi enjoyini ni vona nkarhi se wa famba va nga laha noni famba vanhu so ni khensini vakayi i guess dora sithuri linyora gome qoqoto salut salut salut mi nga titimeli mi nga titimeli